Mae Cysylltu yn brosiect sy'n bwriadu i helpu fyfyrwyr yn Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Mae'r gwasanaeth gyda prosiect Cymharc Cyfrinachol, lle mae fyfyrwyr yn gallu cysylltu gyda pobl ar draws y Prifysgol i siarad pan mae problemau neu pan maen nhw'n teimlo'n ynysig. Myfyrwyr yn gallu siarad gyda cysylltwyr am unrhyw beth sydd angen, gwaith prifysgol, teimlo'n unig, ddim lot o ffrindiau falle, neu jyst yn teimlo bod angen chat. Mae cysylltwyr staff i gyd wedi cael hyfforddiant yn cymorth cyntaf iechyd meddwl. Mae na wedi helpu ni i ddeall yn union beth mae'r myfyriwr yn mynd trwyddo pan maen nhw'n dod ato ni gyda'u problemau. Felly, os ydych yn sylwi bod aelod o staff yn gwisgo bathodyn Connect, gofynnwch iddynt am help. Mae croeso i chi ofyn unrhyw cwestiwn i chi am, a mae'r gwasanaeth yn hollol gyfrinachol, so 'sdim eisiau chi boeni dim byd ynglyn â gofyn unrhyw gwestiwn i ni. Cofrestrwch ar ein wefan a allwch chi weld fyna rhestr o bob cysylltwr sydd yn pob prifysgol. Os hoffech chi cael rhywun yn y prifysgol sydd ar yr un cwrs, mae'n bosib gweld rhestr o bawb sydd ar gael. Helo, fy enw i Thomas Watson. Dwi yn Swyddog Llais Myfyrwyr o fewn yr Undeb Myfyrwyr yma yn Abertawe. Dwi'n cysylltydd a um, fy prif rôl i yw i jyst i fod yna i myfyrwyr. Um, Mae'r prosiect i rhoi hyder i fi gwybod bod fi'n neud y peth iawn um, a mae'n ffordd dda i staff fod yn fwy hyderus yn siarad am cymorth gyda'r myfyrwyr. Mae'r rhyngrwyd o, o gwmpas y brifysgol ble gallu nhw ddod a gofyn unrhyw beth i unrhyw un. Fi'n meddwl bod e'n rili really bwysig bod yna gyfle i nhw siarad gyda rhywun yn benodol, ond rhywun falle sydd ddim yn un o'i ffrindiau'n agos nhw. Achos, ti'n mae pethau, mae pynciau yma'n eithaf mawr, a fi'n meddwl bod e'n bwysig bod gyda nhw rhwng y rwyd yn y brifysgol i gallu gwneud hwnna. Um, safe space, fel nhw'n galw'n Saesneg. A mae hwnna jyst di lledeini o gwmpas y brifysgol wedyn i greu cymuned. I bobl sydd yn um, stryglan gyda'i iechyd meddwl, fi'n meddwl pwynt cynta yw i jyst clicio arno'r wefan, gweld pwy sy'n allan i na, i nhw yna. Um, Mae'n myfyrwyr, cysylltwyr myfyrwyr, ond hefyd staff. Um, gallwch chi edrych ar proffils nhw ar-lein i weld pwy fydd chi'n hoffi siarad gyda. A wedyn gallwch chi jyst gofyn, allwch chi, all, hwnna fod yn person, neu hefyd gallwch chi jyst siarad yn nhw ar Gallwch ddechrau sgwrs dros e-bost, cwrdd am chat, fynd am dro neu cael paned neu ddoi. Peidiwch bod ofn dod i gael chat, yym, dw i wedi gweld bod yr gwasanaeth wedi bod o fudd i fi a dwi'n gobeithio bod chi'n gweld yr un peth hefyd.